Bore da, ddisgyblion blwyddyn 6. Rhaid gofyn bod chi ddim yn ynabod i, fi yw Dr Llinos Jones, pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. A lenni, gan bod chi methu dod i'r ysgol ato ni ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa, ni wedi penderfynu paratoi fideo bach ar eich cyfer chi sydd, gobeithio, yn mynd i ateb eich pryderon chi wrth feddwl am symud i Fro Myrddin. Nawr ym mis Medi, byddwch chi gyd yn dod ato ni, a fe fyddwch chi yn ymuno gyda theulu o 920 o ddisgyblion, y mae'n rai cyfaddef fi wir yn edrych mlaen i'ch croesawu chi i gyd. Helo, a shwd mae i chi ddisgyblion blwyddyn chwech sy'n bwriadu dod i Ysgol Bro Myrddin ar ôl yr haf? Fi yw Mrs Luned Davies A fi fydd eich pennaeth blwyddyn chi ym mlwyddyn saith. Bydd rai ohonoch efallai'n cofio fy ngweld y llynedd, yn y diwrnod pontio pan oeddech chi ym mlwyddyn pump. Daw'r amser rhyfedd yma i ben cyn bo hir, dwi'n siŵr, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch croesawu chi i'r ysgol. Wel, ti wedi cwrdd â Doctor Llinos Jones y pennaeth a'r pennaeth blwyddyn, Mrs Lina Davies. Dyma gyfle i ti nawr i glywed llais y bobl bwysig. Helo a chroeso i Fro Myrddin. Enw fi yw Gethin a dwi'n disgybl blwyddyn deuddeg. Enw fi yw Beca a dwi'n disgybl blwyddyn deuddeg. Fel Doctor Jones a Misus Davies, dwi'n edrych ymlaen i dy weld yn dod trwy ddrysau y Bro Myrddin. Paid becso dim bod ti ddim wedi cael y cyfle i wneud eto. Mae pump neu saith mlynedd 'da ti. Mae'r cyfnod hyn yn od, yn dyw e? Sai 'di gweld dim un ffrind ers wythnose, oni bai Tridu. Ti siwr o fod yr un peth? Ond paid becso dim, rhyddhau cyfle eto.
Dyma'r cwestiynau cyffredin rydym yn cael yn bersonol oddi wrthoch chi. Beth yw trefn yr ysgol? Un peth bydde di'n gweld yn wahanol iawn fydd trefn yr ysgol. Dechreu'r bore, bydde di'n mynd i gofrestru a bydd gyda ti diwtor dosbarth a fydd gyda ti am y flwyddyn gyfan. Wedyn i'r neuadd am y gwasanaeth. Gwers un, wedyn egwyl, yn y ffreutur i gael bach o frecwast neu mas i gael awyr iach. Wedyn gwers dau a tri. Yna cinio, yna gwers pedwar a phump ac yna i'r bysydd. Dyma trefn pob diwrnod. Mae o'n cymryd bach o amser i ddod i'r arfer, ond ni yma i helpu.
Pa fath o wersi rwyt ti'n gael? Byddai di cael lot o gwersi wahanol, Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Dylunio Technoleg, Addysg Ariannol, Technoleg Gwybodaeth, Iechyd a Lles, Diniaethau, Celf, Cerdd, Drama, Addysg Corfforol, Ffrangeg a Chymorth Cyntaf hyd yn oed. Os oes gyda ti broblem, beth ti'n neud? Wel, mae digon o bobl ma i helpu. Gallu di fynd at y pennaeth blwyddyn, Mrs Lina Davies, os oes unrhyw broblem da ti. Mawr neu bach. Bydd y diwtor dosbarth yn help hefyd ac unrhyw un o'r athrawon. Mae'n bosib i ti hefyd fynd at y pennaeth neu unrhyw un yn y swyddfa. Mae disgyblion y chweched yn ein crysau gwyn yn barod i helpu hefyd.
Beth sydd ar gael i bwyd? Wel, mae bwyd yn y ffreutur wedi gwella lot. Mae digon o amrywiaeth bob dydd hyd yn oed os ti'n gluten free neu ddim yn bwyta cig. Gell di hefyd gael cig a cher os ti ddim moyn bwyta yn y ffreutur. Golyga hyn bod ti'n dewis bwyd yn y bore a rhoi mewn pecyn bwyd. Ti'n talu am bwyd trwy ParenPay gan ddefnyddio dy olwyn bys.
Beth am ffonau? Does dim hawl da ti fod ddod â'r ffôn i'r ysgol. Does dim yswiriant a gall y rhywun ei dorri neu dy fynd ag e. Os oes wir angen dod â ffôn i'r ysgol, gallwch gadael yn y swyddfa peth gyntaf yn y bore. Beth am amser chwarae? Mae amser chwarae yn grêt. Gallwch fynd gyda'ch ffrindiau i chwarae yn y cae, yn y coedwig neu ar y cwrtiau tennis. Neu, alli di ymuno â chlwb, fel chlwb drama, clwb celf neu chlwb gwyddoniaeth. Dyma'r ffordd gorau i wneud ffrindiau newydd. Pa bethau ti'n gallu wneud i gynrychioli'r ysgol tu allan i furiau'r ysgol? Mae digon o ffyrdd i gynrychioli'r ysgol. Gallwch ymuno â'r Côr Iau, Côr Bechgyn neu Ferched. Gallwch hefyd ymuno â thîm chwaraeon, rygbi, pêl-droed, hoci neu pêl-rwyd. Mae'r ysgol yn awyddus dros cymryd rhan yn nifer fawr o bethau yn y maes cerddorol, llenyddol, chwaraeon ac ati, ac rydym yn llwyddiannus hefyd. Lot fawr o pethau a rhywbeth i bawb i cymryd rhan! Beth os dw i'n dost? Mae nyrs i gael yn yr ysgol, galli di fynd ati hi, neu galli di fynd i'r swyddfa neu at unrhyw un o'r athrawon, mae pawb yn fodlon helpu.
Beth am wasanaeth?
Rydym yn cael gwasanaeth bron pob dydd. Dydyn nhw ddim yn hir iawn ac mae wastad neges neis ar y diwedd. Dyn ni ddim yn eistedd lawr yn gwasanaeth, oni bai os gyda ti broblem, fel crutches. Beth am y waith cartref? Sem angen i ti boeni to am y waith catref, bydd tipyn ohono, ond bydd yr athrawon yn esbonio. Mae clwb gwaith catref hefyd pob amser cinio os ti moyn help. Beth am gyrraedd ysgol?
Does dim angen poeni am cyrraedd yr ysgol. Bydd rhai'n cymryd bws, sydd yn gret, gallwch ddod i adnabod llawer, hyd yn oed y gyrrwr bws. Bydd rhai'n cerdded, sy'n gret, oni bai os mae'n bwrw glaw. Mae lle i gadw beics rownd gefn yr ysgol hefyd os chi'n seiclo. Ydy'r ysgol yn fawr?
Mae'r ysgol yn itha mawr. Mae lot o ystafelloedd a lot o coridoriau. Ond fyddai di'n dod yn gyfarwydd gyda'r cwbl. Byddai di hefyd yn gweld lot o lle mas i fas. Neges bwysicaf fi'n meddwl yw bod pawb 'ma i helpu ti, y staff a'r disgyblion. Sdim isie i ti boeni am ddim byd.

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr ysgol, www.driphlyg.yggybym.org, neu gallwch hoffi ein gwefannau cymdeithasol.